Dhimma bu'uura amantii tan yoo isiin hin jiraanne ibaadaan namni dalagu Rabbi biratti fudhatama hin qabnee fi tan akkaan barbaachistuu ta'uu isiirraa Ergamaan Rabbii Nabi Muhammad nagayaa rahmanni irratti haa jiraatuu waa hunda duursee isii barsiisuu irratti amata 10 fixe waan ta'eef Ustaaz Nasrii Ibraahimiis darsii toohidaa tana irratti xiyyeeffachuudhaan akka namni darsii tana hordofu toohida kana laaftuutti hubachuu dandayuuf

Namni aqiidaan toohidaa isa yaachiftu hundinuu akka kitaaba kana irraa quuda fudhattan jechuudhaan isin afeerra. Iddoon kitaaba kana irraa arkachuu dandeeysan, Minisoottaa, Seattle, UK, Boston. C.

Eh, kitaabni kun kitaaba gartee kitaabni kun kitaaba gartee akka malee barbaachisaadha Eh, kitaabni kana eh, kitaabni kun kitaaba tooyidaati akka gaafii fi deebiyaatti hatta silaa kitaabni kun madrasaallee Ijoollee xiqqishoollee ni fayyadaa. Nama gurguddaallee ni fayyadaa. Anfa'ul kitaab kitaaba akkaan gartee barbaachisaa ta'e mee kitaaba kanarraa Ustaad Nasruun mataan isaa haa dubbatu. Eegasii ustaada keenya gartee Ustaad Musa'aabitti dabarsina. Mee kitaabni kun abba meeqa? Kitaaba lama.

insha allah akkuma sheeyni jaan kana kitaabni kuni kitaaba akkaan gartee nama fayyadu akkuma sheeyni jiru akkas jechuudhaan amanaanilleeni duraan dursee wanni kitaaba kanatti na kaasee kitaaba kana yeroo dheertuudhaan daftararra barreessee isa kana deebisuudhaaf yaalee ture garuu humniti yeroo saniitii fi kuni naaf hin mijjooyne waan ta'eef callisee irraa tura amata shanii na bira ture kitaabatti kaniin deebisuuf yaade amata shan dura jechuudha eegas booda bara kana daftaraan irra barreessisan Eh, namni tokko obboleettiin keenya takka Ameerikaa irraa eh, nama natti ergitee namaa sitti gartee barachaa ture isin waraasi barachaa ture irraayi eh, maqaa kiyyallee danda'e naan jette waan ta'eef jecha maqaa sillee hin ta'u. Eh, Duba rabbi jazaa kafaluu fi waan jette kitaabni sun hedduu ijoolleellee fayyadaa nutilleen hedduu nu fayyadaa kitaaba wanta tawxiida sagalee nu barsiisu turte san kadaftarraa qabu san gara kitaabaa nuuf jijjiirii naan jette sababa sanittiin jeenumee anilleen namoonni tokko tokkos yaadanaa kannanii warri gaa duraan daftara barreessuu irratti na cinaa dhaabbatu turan na gargaaruu turanis ni jiran obboleessa keenya Aliyyii Haajii fa'aa afaan Oromootti eh, isaatu qalamaan jijjiire. Achirra dhaabbadheetiin obboleettiin teenya isa yaada saniin gad dhufnaan anillee jeenuunee sababa sanitti itti seene jechuu kitaaba kana.
Maasha Allah akka malee namatti tola.

Shamarran gartee ijoolleen ammaa dubartiin irra guddaan Ameerikaa, Kanaadaa, karaa Awustiraaliyaa deeman ni beekan Ustaaz Nasru akka inni gartee baabuu rayyaan amata jaha barsiise. Kitaaba toohidaa kana duuba akka malee gartee kitaabni kitaaba bareedaadha.

waan silaa namni ijoollee xixiqqoo of osoo hin tahin namni gurguddaan yookaan ammoo namnummaan silaa waa dubbisuu namnummaan silaa kitaaballee qara'elleen waan Beekuu qaba. usuuluddiin waan jedhamu haasatan tooxiida keessatti waan beekuu qabu. akka gartee namaaf laafutti illee yookaanuu matatti illee qabachuudhaaf mataarraa qabaachuudhaaf waan nama barbaachisu walitti qabate kitaaba akka malee ikhtisaara yaani kitaaba usuul salaasaa cuunfamee sheekh muhammad bin abdul wahaab rahimahullahu ta'aalaa kaayan usuul salaasaa kitaaba jennuun san waan cuunfee bifa gaafii deebiitiin akka ijoollee illee haffazuu dandeessu namni guddalleen akka haffazuu danda'utti keessatti Sheekh Nasri gabaabsee nuuf dhiyeessee kitaaba hedduu akkaan bareedaati. Namni silaa waa dubbisee beekulleen gaafii isa gaafatamte irraa gabaabaan deebisuu fi ififillee mataa keessatti waa qabatee deemuudhaaf waan isa gargaaru jeetiin hedduu irraa gammade kitaaba bareedaadha. Namni kitaabni kun bira geessa ilmiillee qaceellotti qabu. waan xiinxalee isa kana keessa waan bareedduu yoo argees yoo waan dogongora argees waan irratti jazaakallaahu ja'u fi waan bakki kunillee sirreeffamuu qabu ja'u namni hundinuu dubbisee wakaasata wanni aqiidaa wanni tooxiidaa waan laaftuu miti gadi fageenyaan illee namuu dubbisee sheekh nasrii jeynoomsuun akka kitaaba kana qofa irratti akkan dhaabbanne wanni kun hoggaa eegale Asirratti hin dhaabbatu. Namni tokko dalagaa takka gisee eegale ni aadeeffata. Wanni sun ammallee nama alaafaa deemti. Kana caalallee bareechee yookaan abdeet godhee waan keessa ida'amuu qabu irraa itti ida'ee waan irraa irrifamuu qabu irraa irrisee akka bareechu godhuudhaaf komentii namni waa dubbisee beeku namaaf kennuu fi namoonni itti jabaatees waan irraa isaaf hin galin gaafatee komentii godhurraa dhaabbatee

gama gartee argameen gartee namni koomentii jabaadhu bika tana asirraa kun akkana haa ta'u yoo ja'an waa takka abbaan fedhee hoo gartee alkamaalu lillah guutuun gartee rabbiif taate tanaafuu inshaallah warri gartee manisoottaa manisoottaa fi

Warri gartee isteeta kana jirtan shamarraniin fi akkasumatti gartee dargaggeessi keenya ijoollee teessaniifis bitaa ijoolleefis bitaa ifiifis bitadhaa akkasii bal'aan namni ijoolleefis biteeti ifiifis bitata. Gidee gartee namni afaan oromootiin baase Kitaaba afaan Oromootiin hin baaftan jettan. Galee walaakin immoo namarraa bituu aadaa godhadhaa. Kitaaba dubbisuus aadaa godhadhaa. Akkas akkasii baramma gartee ofirraa afaan Amaaraatiin baafna moo maalii gartee boodammaas yommuu afaan Amaaraatiin baafne eh, waan biraati. Waan biraati namni garii wanni ija laa ni baafna afaan cufatti. an niin baasa afaan amaaraattis afaan oromoottis si galee namni gartee ka afaan amaaraa dubbisuus ka afaan oromoo dubbisuus namni aadaa godhachuu qaba namni gartee oromoo kun kitaaba dubbisuu aadaa godhadhaa gudhidduu isinitti himnaa gizee gartee akka lafa teessan kitaaba gartee boorsaa keessa deemadhaani kitaaba dubbisaa dhiisaa ofirraa tiktook kana tiktok kanatti dhiisa kitaaba bitadhaa boorsaa keessa kaayyadhaa kitaaba dubbisa kitaaba dubbisuu aadaa godhadhaa fedhu afaan arabaa haa ta'u fedhu afaan oromoo haa ta'u fedhu afaan amaaraa haa ta'u fedhu afaan ingilishii haa ta'u fedhu afaan faransaa haa ta'u afaan fedhe haa ta'u kitaaba bitadhuuti suudiitti hoo suudii suudii hoo silaa suudii isin Dubaayillee ni ergina inshaallah. ni ergama suudii fi dubaayis Dubaayillee warri Itoophiyaa Akkatti illee, ergamu warri- biyyallee ni ergina warri biyyaallee ni gaafatu. Eh, warra biyyaatis ni erginaaf sirri warra biyyaatiif illee ergamuu qaba kanaafuu inshaallah hedduu takka gartee ah, ustaaza keenya jajjabeessuuf wanni kun gaa waa bishaan keessa kaanii gadi hin baane maallaqaatti bahe Keeysi isaallee laal akka ajaa'ibaa kaa'ame wallaal. Qalamaan qalama diimaan maali kun cufti maallaqni isaa gaali yaa jira keenya. Kanaafuu kitaaba kana bitadhaati itti fayyadamaa sheekaas fayyada ibiis fayyada. Nama kitaaba kana baasellee akka inni lamada gartee gizee irraa bitame yoo kan bitamnee mana taa'u taate kan biraan baasu akkasii bar yoo ka gartee kan bitamnee usee mana- manatti yoo ka ol deebi'uuf taate akkam godhee ka biraa baasame ummanni biraa wanni kana kitaaba wal jala wanni godhuuf irraa bitama gizee irraa bitamee gartee namuu bitate gammadee maas ka biraa qopheessa taa'ee yeroo isaa qabatee Dhugaa keessan ishee irratti ammallee kitaabni bitamuu qofa miti. Kitaabni abbaa kitaaba kana barreesse bira taa'uun faayidaa hin qabu. dhugaa Isa biraa deemee nama abbaan baasu kun akka nama bira dhaqqabuuf. akkas Namni kun walaa bitatee walaa kennaan argatee kitaabni kun isa biratti faayidaa qabaatee hoggaa kitaaba jabee leeccalloo isatti ta'e hoggaa waa dubbisuun irraa faayidaa argate namni ka kennaa fi ka maallaqaan illee barbaada. Ammas mi'aa waan tokkoo namni haga argutti hin beeku. Hin beeku. Eh, Kitaaba hoggaa eh, waan gabaabduu tokko waan silaa yeroo dheeraa dubbistee kitaaba hedduu dubbistee keessa argattu gabaabaan hoggaa argatte khaasatan wanni akka aqiidaa wanni akka toohidaa wanni akka siiraa rasuulaa sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam wanni ahkaama akka halaalii fi haraam adda baruutti akkas akkaan barbaachisaa hin jiru waan kana akka namni keenya baratuuf ulamaa'in keenya waa takkalaa carraa gundaan namuma keenya baran gayni malee dhugaa ammoo warri bira geeyses akka kitaaba kanarraa fayyadu gaafa ulamaan keenya warri waa barreessu du'aanni keenya warri waa himu hoggaa argan akka garan ummata keenya fayyadan isaan godha kanaaf firii waan dalaganii kana ummata keenya keessatti arguu barbaadan kanaaf ummanni keenya firii kana ulama irraa haa dhaallu maallaqaanis tahee kennaanis tahee beekumsa ulamaa keenya irraa argannu kana firii isaa kan argisiisnee akka gartee daran ulamaa'ii keessaa ilmi isaanii burqisiifachuu dandeenyu haa goonu. Aa, Namni caalimaa namni waa himu tokko hoggaa namni isa jalaa qaceellotti hin ja'e waa itti hima bara. Waatti hima dhugaa. Namnummaan atummaan hoggaa namatti haasoftu. Akkas. Hoggaa namni dubbii si jalaa qabatte waa himta qaceellotti. Ee namni kun ol seenee gizee gartee taa'ee si dhaggeeffate. Efa. Atilleen mirqaanteeti. waan himtu san Waa himtu. qaceellotti himta Akkas. yommuu namni waan ati himtu kana si jalaa gurra hin kennineef ta- silaa himu jirtu kuusi harka wal ittiin ni dhaabda fa'a. ni dhaabda Akkuma itti dhaabdu mala dhooyte. dhugaa Kanaaf eh, akka gartee eh, waan biraallee babbareedduu akka nu burqisiisaniif eh, jalaa qaceellotti hii jechuun akka nurraa barbaachisa gurra kennuufiin waan ulamaan keenya dubbatan beektonni keenya waan dubbatan waan isaan barreessan waan isaan nu waraaban gurra itti kennuun akkaan barbaachisaan jedha dhaamsa fayyaa. jazaakallaa nasru maal dhaamta Wanni hin dhaamu fedhu ani obboleewwan kiyyaa Sheekha keenyaa fi Ustaaz Musaab Rabbiin jazaa keessan isin haa kafalu isin jecha warri asirraan hordofaa jirtanillee galatoomaa isin jecha kitaaba kanaan akka dhaamsaatti wanni hin qabu guddaan kitaabni kun dubbisanii irraa fayyadamuudha. Guddaan namni haa fayyadu amma qabeenyillee yoo isa kanarraa waa argadhu taate yoo san taate ni dhuma. faayidata kan qabu qabeenyi duuba wanni faayidaa qabaa hagartee madaalallee hin qabne sawaaba rabbii sanii kitaaba kiyya kana akka lafatti hin dhiifne dubbistanii waan bu'aa isarraa gartan barumsa gartee waan tokko isarratti dubbistanii hagartan inni gaggabaabaadha gaafii fi deebiidha afaan arabaatii fi afaan oromootiin hiikkaa isaatii wajjin akkasi qaba waan ta'eef jecha dubbistanii bakka dogoggoraa naaf himtanii ammoo dubbistanii akka irraa fayyadamtan eh, bu'aan kiyya guddaan sani akka namni aqiidaa wallaaluun hedduu uummata keenya miitee jirti Eh, hedduu gartee akkuma hawaasa keenyaattuu namni eh, aqiidaa tanarraa fagoo jirra akkaan eh, ifiifillee akkasumaan tureanii aqiidaa tana itti dhiyaannee aqiidaan akka waan hokkoo takka dhiyeessuu hin qabnu aqiidaa jechuun bu'uura gartee ibaadaa gartee gabroottan rabbiiti aqiidaa san irra dhaabbatee hojiin kheyrii tabiraatilleen yoo aqiidaan fayyaa taatee hojiin taalleen san irra dhaabbatti jechuudha bu'uura waa hundaati waan ta'eef kitaaba aqiidaa yeroo hunda irra balolaa dubbisaan isin jaa obboleewwan kiyya anaafillee isiniifillee tun dhaamsa gartee nu hunda laalchisu aqiida gizee jan tooxiida gizee jan waan jabdu takkatti hin laalina dhugaa labsiin isaa jabaachuun mala gaafa afaan oromoo deebite ni laaffattii jeetii yaada saniifuu kitaaba kanaas gurguraaf waniin dhiyeesseefan Waarra harkachuu miti. Wani nan dhiyeesseef biitii teenya guddoodha. Oromiyaan namni afaan Oromoo dubbatu nuti firi lamaan tanaatu ala faca'e malee uummanni guddaan hagartee deemee qara'uulleen hin dandeenye hammoo dubbisuu danda'u barattoota biyya keessa jiruu fi dargaggeessaaf shamarran warroota kitaaba dubbisuu dandayan afaan oromoo dubbisuu dandayan warra biyya keessa jiranii fi akkasuma darasoota ijoollee xixiqqoo ta madrasaa adda addaa barattu akka bira dhaqqabuu barbaada wanni guddaan bu'aan gartee kitaaba kanarraa isin bira gahee argamus ani wanni guddaan barbaadu Maallaqi xiqqaa miti biyya teenya isa waliin ga'uun hin danda'amtu. Isa sanarratti ifin gargaaruudha jeetiin akkasin jedhe. Isinillee waan sanirratti isinillee sawaban dhabu sanirratti jajjabaadhaati nu cinaa dhaabbadhaan isin jaa inshaallah. Silaahuu sawaba rabbirra harkatanii horii gartee namni jiru gaafa rabbi kanneen nu markata rakkoota kan ga'u sanii. waan ta'eef horii harkachuu fi miti wanni guddaan hawaasa keenya bira wanni gartee hawaasni wallaalaaf cinqamaa jiru kun hawaasni takka gad horiyee takka achi horiyee garuma namni yaase yaa'u kun aqiidaa wallaalarraa silaa namni aqiidaa yoo beeke waa hundatti beeke mizaana hunda aqiidaa irra kaa'ee laala waan dalagu hunda aqiidaa san irra kaa'eeti laala waan dubbatullee aqiidaa irra kaa'ee laalee dubbata. waan taheef waa hunda waan islaamina irraa nama baasuu waan gartee dilii tahuu waan gartee waajibaa fi sunnaa kana hunda adda si barsiisa waan shirkii waan shirkii xiqqoo fi guddoo kana hundaa jira gaa wanni hedduu jira hatta hanga kufrumman nama geessu ha ta'u jira waan san hundaa huu yoo qidaa tana barannee irraa baraaramnaa jeetii yaada saniifuu Akkuma gartee sheekonni keenya amma dura sheenawarra kaasee sheekonni hedduun aqiidaa irratti hedduu dubbatan garuu gara aqiidaa kana namni keenya hedduun dhaqu waan sanii hin beekan. Aqiidaa sheenawar wayita dubbatu tafsiira keessattis aqiidaa yeroo hunda itti gufatu malee hin deemu laakiin namni dhagahee waan san hubatu xiqqaadha. Xiqqaadha. Bakka aqiidaa jaan san jalatti hafaa irra boololaan isin hin jaa ganumaafuu Sheekkota keenyaarraayis baradhaa aqiidaa waan safataatii miti waan gartee addunyaan tun guutuu fi jannataa fi ibiddinis isii jecha uumame isii irratti uumame waan ta'eef waan kana jabeessinee haa barannuun isin jaa isin dheeressan jira akka ammallee asumaan warra kitaaba kanarratti na cinaa dhaabbatanii fi warra gaafaan barsiisu Asittillee gartee haala naa mijjeessanii na cinaa dhaabbachuu turan ka biyya alaa jiranii fi sheenii keenya kun otto asuma jiranii eh, namni hedduu kaas jiruu fi ka biyya alaa deemees hedduu jira ka baratees dubartoonni keenyaas hedduu jira sheekota hedduu jira eh, obboleeyyan hedduu jira ka biyya alaa deemees isaanillee galatoomaan ja'anii

jabaadhaa kitaaba kana yeroo guyyuma sadiitti fixxanii haffazuullee dandeessan kitaaba hedduu gartee guyya sadiitti bu'aa irraa buufattanii akkas inshaallah jazaa kumula kheer jazaa jabaadhaa yennaa warri biyya alaa irraa bitadhaati bita suudii si dhufaa inshaallah bikkayyuu gartee ni dhaqaa baarakallah fikum nagayatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.